מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך פרובירן צו עקספלעינען וואס איז די חילוק פון אינטרינסיק ווירסוס עקסטרינסיק וועליו אין אפשענס. דאס זענען צוויי קאמפאונענטס וואס עפעקט זייער שטארק די אפשענס פרייזן און דו דארפסט וויסן וואס די צוויי זאכן זענען אויב דו טרעידסט אפשענס און איך וויל דיך דערמאנען אז צו טרעידן אפשענס איז זייער זייער ריסקי אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט און דו זאלסט נישט טאטשן קיין אפשענס אויב עס איז נישט הונדערט פראצענט קלאר מיט וואס דו טוסט, דו דארפסט נישט פארלירן קיין געלט, פארוואס זאלסטו פארלירן שווערע אידישע אויסגעהארעוועטע געלט? מעיקס נאו סענס. סאו דאס איז פאר עדיוקעישאנעל פערפעסעס אנלי, און דיך צו העלפן פארשטיין אביסל בעסער וויאזוי זאכן ארבעטן. סאו די מעין זאך וואס אונז גיימיר דא רעדן איז. וואס עפעקט די פרייז פון א אפשען? סאו יעדע פרייז, יעדע אפשען האט א פרייז וואס דאס ווערט אנגערופן אין די אפשענס מארקעט די פרימיום וואס מען צאלט אדער די פרימיום וואס מען באקומט אויב דו פארקויפסט. ס'איז דא צוויי חלקים אין די אפשענס פרייז, חלק א' איז די אינטרינסיק וועליו, חלק ב' איז די עקסטרינסיק וועליו, אסאך פלעצער ווערט עס אנגערופן די טיים וועליו, איך פערזענליך האב עס ליב אנצורופן די קריעם אקעי, גיי זאג אגאנצן צייט אינטרינסיק, עקסטרינסיק, טיים וועליו, די קריעם אזוי ווי די עקסטערע קריעם וועסט שוין פארשטיין פארוואס איך רוף עס אזוי אן. וואס מיינט אינטרינסיק וועליו? אינטרינסיק וועליו מיינט די וועליו אין די אפשן וואס די וואלסט די אפשן וואלט ווען געהאט אויב ס'וואלט ווען יעצט געווארן עקסערסייזט. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער די עכטע וועליו פון עס. למשל א קאל אפשן אויב די סטאק איז יעצט. הונדערט און צען דאלער און די סטרייק פרייז איז הונדערט דאלער, דאס מיינט אז דו קענסט עס אויב ס'וואלט ווען יעצט געווען עקספיירעישן וואלסטו געקענט קויפן די סטאק פאר הונדערט דאלער ווען די מארקעט איז ביי הונדערט און צען דאלער, מיינט דאס אז ס'דא דא א צען דאלערדיגע וועליו וואס דאס איז א אינטרינסיק וועליו, טראכט אריין די ווארט אין, אין, ס'איז א עכטע זאך פון אינעווייניג פון פון פון די וועליו פון די פרייז פון די סטאק, די סטאק איז הונדערט און צען איך קען עס קויפן פאר הונדערט, סאו ס'האט א עכטע וועליו, ס'איז נישט קיין בלוף, ס'איז נישט עפעס א הבטחה וואס איינער האט אז ס'גייט איין טאג זיין, ס'איז א עכטע וועליו, אינטרינסיק וועליו, דאס איז ביי קאל אפשענס, ביי פוט אפשענס לאמיר זאגן אנדערש, אויב די סטאק איז יעצט ביי נײַנציק דאלער און די סטרייק פרייז איז הונדערט דאלער, דאס מיינט אז דו קענסט יעצט פארקויפן די סטאק פאר הונדערט דאלער ווען די דזשענערל מארקעט איז ביי נײַנציק דאלער, איז ווייטער דא א אינטרינסיק וועליו פון צען דאלער אז דו קענסט, האסט א און ס'איז יעצט ווערד, ס'איז א עכטע ווערד, ס'איז אינעווייניג, ס'איז דא אין דעם א עכטע ווערד, נישט נאר הבטחות. עני אפשען וואס איז אוט אוו די מאני האט גארנישט קיין אינטרינסיק וועליו, ס'האט נאר עקסטרינסיק וועליו, ווייל דאס איז נאר די הבטחות, און די זעלבע זאך אפילו ווען ס'האט אינטרינסיק וועליו, לאמיר זאגן אז ס'איז צען דאלער אין די מאני און ס'האט א אינטרינסיק וועליו פון צען דאלער, אבער די אפשען פרייז איז יעצט עלף דאלער,

וויפיל איז די אינטערעסט רעיט, וויפיל איז די דיווידענד, און אזוי ווייטער. סאו אויב, אפילו אויב די סטאק פרייז מופט נישט, איז די עקסטרינסיק וועליו שרינקט אויבער צייט, און דאס ווערט אויך אנגערופן סטעיטעד דיקעי, וויפיל צייט ס'איז איבערגעבליבן טראכט אריין אזוי ווי א בעלון, ס'האט אסאך לופט, און לייגסט אריין איין פין, איין נידל געסט א שטעק אריין און ס'פאנגט אן ארויסצוגיין צוביסלעך די לופט. אדער טראכט ער אזוי ווי אייזקריעם, יא, וועגן דעם האב איך עס ליב צו רופן קריעם, ס'אזוי ווי אייזקריעם, ס'צולאזט זיך, ס'צולאזט זיך, ווי מער צייט ס'גייט אריבער, אלץ מער צולאזט זיך עס. לאמיר פרובירן צו מאכן נאך א ריל לייף עקזעמפל. לאמיר זאגן אז סטאק איז הונדערט און פינף דאלער און דו האסט א קאל אפשן וואס האט א סטרייק פרייז פון הונדערט דאלער, און די קאר סטרייק פרייז איז די פרימיום פון דעם אכט דאלער, וויפיל איז די אינטרינסיק וועליו וויפיל איז די עקסטרינסיק וועליו, אקעי שרייב עס אפ. און אויב דו האסט אפגעשריבן אז די אינטרינסיק וועליו איז פֿינף דאלער האסטו זייער גוט געשריבן ווייל די סטאק פרייז איז יעצט הונדערט און פֿינף און די קאל אפשען סטרייק איז הונדערט דאלער מיינט עס אז ס'האט אינטרינסיק וועליו פון די דיפרענס פון הונדערט און הונדערט און פֿינף. פֿינף דאלער, אבער אזוי ווי די אפשען פרייז איז אַכט דאלער האט עס אויכעט עקסטרינסיק וועליו פון דרײַ דאלער, סאו די דרײַ דאלער איז די ריסק וואס די נעמסט אויב די סטאק וואלט גארנישט געמופט, לאמיר זאגן די סטאק וואלט געבליבן הונדערט און פֿינף דאלער ביז דיין עקספיירעישן וואלסטו געבליבן מיט א וועליו נאר פון פֿינף דאלער אבער די דרײַ דאלער וואלסטו ווען פארלוירן, סאו אויב די פארשטייסט דאס וועט דיך עס העלפן פארשטיין אביסל בעסער וויאזוי זענען אפשענס געפרייזט, וויאזוי קענסטו פיקן א בעסערע. אפשן פאר דעם גאול וואס דו האסט, און קענסט עוואוידן צו איבערצאלן אדער אונטערצאלן, אונטערבאקומען, כלומר אויב דו פארקויפסט, באקומען ווייניגער ווי דו וואלסט ווען געוואלט באקומען פאר דיין קרעדיט, סאו אויב דו פארקויפסט אפשנס קענסטו קאלעקטן מער פון די עקסטרינסיק וועליו, ווייל די אינטרינסיק וועליו איז פשוט די סטאק, סאיז נישט דו באקומסט נישט עכט קיין געלט דארט, אדער ווען דו קויפסט אפשנס קענסטו האפן אז די עקסטרינסיק וועליו גייט ווערן מיט די צייט א אינטרינסיק, אויב דו גייסט זיין גערעכט און ס'גייט ארויפגיין די סטאק די סטאק פרייז ביי א קאל אפשן, אדער אויב דו גייסט זיין גערעכט און ס'גייט אראפגיין די סטאק אפשן ביי א פוט אפשן. די קי צו מעסטערן אפשנס איז זאלסט קלאר פארשטיין וואס דו טוסט און פארוואס דו באצאלסט אדער ווען דו באקומסט און פארוואס דו באקומסט. כ'האף אז דאס האט דיך געהאלפן. אויב דו האסט עני שאלות פליז לאז עס אין די קאמענט סעקשאן. אויב האסט הנאה געהאט פון די לעסן פליז לייק און סובסקרייב צו די טשענעל אדער קענסט דיך סובסקרייבן ביי חיים עקסטין דאט קאם.